Selamat betemu baru enggau selamat utai ngagai channel YouTube Iban Bukit Mesong. Meh meh begulai baru enggau aku meh ke subscribe tu aku deka ngusih cerita ke diberi nama Pengerindu Aku Sesuai ti bula taja pan enti udah kelih. Kati chara cerita pengerindu aku sesuai ti bula taja pan enti udah kelih sesama meh kitai dinga jari cerita. Pengelo aku suan ti bula taja panen ti udah telih anang guai ngelan ka jalai cherita tu dok ka semina mene aja ngena cherita pengelo aku suan ti bula taja panen ti udah telih aram agi kitai semua sesama meh ngena cherita pengelo aku suan ti bula taja panen ti udah telih. Nama ke bah pengelok ke suah ti bela taja pan ati udah teliah nama penyalah aku udah digera aku ngagai sida yang sangut ngemela ke aku deka nyadi pangan pangan aku aku pan nadai nemu nama ke bah orang inu ke mei ngemela sida ngena ke nyadi pangan aku tang semina ngesuah ati ku teliah ngapa hari suba baka sempama pengelok ke suah ti bela taja pan ati udah teliah. Jaku dalam ati tudah dini. Lalu ati siku inu mansang ngagai umbu dini. Nama inu mansang ngagai umbu dini enda ka nama inu mansang ngagai umbu dini enda ka nama Mary. Mary datai laban ka beranang umbu dini ka taga pengeredu iya tu. Nama mih daya iya ka madah ke dini. Mary, hai dini nama ngaga dek kediri aja pedih tau. Mung sapa enda meh nini jaku ti nya benung deka nyaut jaku ti jaku tudah meh iri. Au meh aku kediri aja nadai sapa enggau aku ditu ukai bisi orang. Au meh aku kediri aja nadai sapa enggau aku ditu ukai bisi orang. Aku ka madah bisi pang rindu nadai pan begulai enggau aku ditu abis ne. Nama pengawa nuan nitih aku, Mary? Mary pan madah, Aku ke madah pekara ke amai ngayan nuan dih mih. Tang ati Mary majak enda tu nyamai ka nusi pengelu eh ngagai diri. Saut Mary deh, Nadai sengaja mih laban aku ke berenung enggau nuan ti diri jak. Anang anang anu aku dini au dini buleh aku tanya mimit aja nehen madah tadi bisi pangai indu nengah nemu utai ke udah nyadi ngagai pangai pangan nuan dini. Ke bendar aku tu malas amai ke madah ngagai nuan miri. Laban aku kai bisi diri deka amai. Nama udah ke nyadi ngagai pangan aku Miri. Pangan nuan Miri uhh kai ku ngei madah ke nuan Miri laban aku takut ke ingat ngagai siapa. Nama nuan takut laban aku suruh nuan ingat. Suruh nuan mulai pengingat nuan bisi pangan indu iya dini. Nulis siku laki enda tau meda orang indu bejalai ke depan mua iya lalu ka ti kuntik tudah iya. Engkai dai aja anang indu nya baru mansang depan mua tuha tadi dini peda dei penguman aja indu nya. Udah mua burak agi enggau beguna ka suba panak. agi sayang meh ku neh ngentek ita deh mene bangsa enda pa mua tuwa ita deh nuan tu julius enda tau menda orang eno meh jalai mimit pa deka mua deh lalu ka ti ku ngentek nuan pama meda orang eno ngajak dik deh deh enda deh enda ku majek iya nuan ngasi eno bajak nya bangsa nama kai ku nemu pan kai ku nemu mayuh eno ne bangsa nama. Nama nuan Julius? Asai ati Nama nuan Julius? Asai ati nuan sigi indu Iban indi ni kati penemu aku. Seiku ke ngundah indu Iban ke ukai indu Iban mu. Pepuas aku berunding ti rempu ke madah indu Iban ti tau ukai indu Iban lama aku nulis. Ukai indu Iban asai ku menda bejalai indu bajak baka bansa Chin ngena nun nulis ke nemu enti indu Iban iya beguna ke ngempat ke komeng bejalan iya neh terus senggagai dini. Pak dini menua tu kitai Dini deh tau. Di menua lembok ati. Di menua lembok antu. Anang guai. Enti aku nanya ke bala aya pa ngempu ke menua tu. Aya ngenti lu aya. Oh aya. Ngenti lu. Ke nanya mimit. Ke dini menua tu aya. Meng Ujang jaku enggau aku tadi. Au mih aku jaku enggau aya tadi. Meng Ujang. Enggau siapa tadi? Aku enggau kaban aku nama Julius. Nama aku dini yak to yak yak nama menua to yak ti uhh seduai ke nemu ujan nama menua to lubok entu yak tanya. Penuju pejalai kita lalu nemuika menua lembok entu tu. Baka tu cherita kami, aya kami dua ika pulai ke Semanggeng ke menua Semanggeng lebuh teka pulai ke menua Semanggeng lalu muka radio Iban sida ari radio Iban manah menua lembok entu chukup manah rampa menua udah. Cukup chiru agi. Cukup chiru agi. Enti bisi ka meh enda nengah agi. Udah bala DJ rindu Iban madah enda lubok agi tu cukup manah. Nya ke meh tuai lalu nemui ke ke menua lubok antu udah menda menua lubok antu lalu ka terus ke pejalai ke semang nya. Enda nemu kereta kami dua lalu habis minyak tau naik pia. Pia bujang kereta sudah habis minyak jaku tudah aya nengaya bujang tadi sudah ka pemalam kami dua ida ka pemalam padang kereta aja tu ka kereta kami dua ti ambi orang jai ti sida iya menda nadai mensia tau kereta nadai jual sida iya nengaya orang bukai ka meli kereta. Enda irau Bujang enti dini legi aya manah nya kaban aya ngasuh narit kita seduai dek. Ngaya depa rumah panjai aya. Tu aya ka nya tu iya aya aya ka nya nya numur kita seduai dek berapa keto numur kita ka meruai aya lapan empat lapan dua. Kita ke meh duai aya lapan empat lapan dua enda meh numur adat ke meh ti kena kami duai tadi lapan empat lapan dua jaku dini ke aya aya ke bejaku tadi agi panu nulis numur kereta tuda dini nama ke seri tu ari numur enda. Ayak semina meli numur ngesu kena chepot aja udah ayak tadek tu. Kepu uhh manih amai numur kereta nuan bujang empat empat lapan lapan empat lapan dua apu lapan empat lapan dua manah amai numur kereta nuan. Kala meli numur kereta nuan empu dini isi ayak meli numur kereta aku empu lapan empat lapan dua tang mail numur ne pansut. Nyadi numbur ke meli aku tadi jadi baka tu numbur ne dua lapan empat lapan uhh numbur jang nih nih ka nemu sait sait tu ari numbur aja ku bela aya ngini dini pa dini meti numbur pa dini meh meli numbur aya pa menua lubang tu juai sunung. anu siku anu mit anu mit indu nama bala anak ngagai tudah tulis ke benda anu mit ke benda anu mit neh ke benda anu mit indu ena nanih salah nama nama ketegal andu menda. Enda la meda utai laban udah mutak deh baik maya deh ada gin mit sawa jaku aya nengah julis anang anu anang mit anang anu anak inu agi mit nya au dah nya anak aya temu ujan julis serita tu cukup sinu tang ati aya enda nentu kempang amai ka peserita pekara ke udah nyadi diatu. Nya mene mene ga usi ga meh cerita ke amai ke tu cerita ke amai iya dini enggau diri iya udah suah ngandung anak iya ngagai sepetu besai kuala lumpur iya lalu betanya ngan doktor ba sepetu besai kuala lumpur ti sida madah enda bisi orang ke nyadi pemeri mata ngagai anak iya siku mensia pan enda sanggup ke nyadi pemeri mata ngagai anak iya. Anak aya semina ulih ninga sereta nyawa aya enggau indai iya bejaku aja. Iya nipak meri penyinu ati iya la ba udah ninga serita Carmen nyadi udah anak aya tadi ketegal enda ulih menda dibai ari enda nya udah dini manah enggau aya tadi sabar aja meh aya engka bisi orang bukai ka nyadi pemeri mata ngagai anak aya masa agi aya nusi serita tadi. Result aya besabar aja meh. Engka bisi orang, engka bisi orang bukai ka nyadi pemeri mata ngagai aya baka aku ti dini kita bisampi aja ngumit petara aja meh aya semua tu penguji diberi petara makai ne ngambi anak aya semampai karai bala ne. Semina nganti bisi orang ka nyadi pemeri mata ungkup anak aya. Pak aya pun nurung panjai aya tadi disebut ngagai kami. Tuai ke menung nganti peti sejalai tadi ko aya ke bejaku lalu Dini ngan Julius tu sama mensia ke rumah panjai lalu seduai Dini ngan Julius pan lalu niki ke rumah panjai aya ketegal ka pemalam nya meh seduai ngelingau Julius lalu tekejut tepeda kitai seduai iya ai amun dau kitai tua nadai ni dikena keluar ka dek iya meh meh iya meh nak kereta kitai iya meh nak kereta kitai meh nak peda deh numur kereta nak lapan empat lapan dua dulu selalu tanya dek aya pok aya sapa nama aya amai. Au meh sep saut dini sepa nama iya. Nama iya Thomas minta ampun au dini au Julius da ba na ingat padah kediri nama diri empu ngah seduai ti. Pagila seduai ka nitih aya nyalai ikan ba batang ai uban tu. Asai kami ulih enggau aya pagila laban kami nadai bisi pengawa ka digaga kami pedalam ruang panjai. Julius pun madah ngagai aya Thomas. Aku ulih cha enggau. Nya dia jaku tudah Julius. Kami dua sik nganti ayat anak enggui kami aja tadi. Ngambi bisi orang ke nulung ayat nya alai ikan pa petang ai pegila. Jam enam setengah pagi ayat tau besalu gerak gerak tudah seduai Danny enggau Julius ngasuh Danny tinduk laban ka enggau ayat nulung nya alai ikan. Ketung pagi ke diatu. Udah pagi diatu aya aya jaku tu udah dinga lalu tekenyit menda hari udah tawas. Julius Julius Julius Julius dani udah pagi diatu nemu deh. Ha udah pagi diatu. Iya deh so mai aku tu laun mai ku dani ti mbuak ke dau yak mesti nurun. Ngagai betang ai lalu Nadai ka sendiri ita ba dau aya nurun ngagai petang ai. Aya agi nganti sendiri dan dih tinggu. Napa aya ke mai sendiri dih ngagai petang ai lalu nyalai kan. Aya tu semadah ngagai sendiri dih Ningu Julius nguna perau ke mansang ngagai petang ai laban ka nyalai kan. Tu aya perau ke enda kitai mansang ngagai petang ai. Iya aya nyau ke tudung dini au mih. Nya mih dini jaku aya. Ngagai tu udah dini, Julius pan enda sungai baka ngai. Am chukup chiro ti peda nyoma nyoma nya tu udah dipeda. Udah Julius apu apu apu apu. Manah amai sungai baka ngai nya baan tu tok. Nyau chiro ai padi tok. Ti ning wayah tok udah nganti dalam perau Julius Julius. Tulis, tulis, tulis. Tama aki ke dalam perau. Tentu kitai mandai ulih ngelaun ke diri empu ke nyala ikan. Dini ngah ayat tuan mesem nang enda nyala ikan seduai ayat tuan mesem dini naan mutih ke nama udah ke nyadi diatu. Laban tulis ke nguji terjun ke dalam sungai tang ai ngembu antu. Sekali seduai ayat tuan mesem dini baka bisi ninga nyawa orang ke minta tulung enda jauh ari perau sida iya. Ai. Yak nama ne baka nyawa Julia semida pulong nya ku Beteli nih. Yak dini tulong aku, tulong aku diatu. Suruh aku tama ikan. Suruh aku tama ikan, suruh aku tama ikan. Aya dini bisi ikan tama ke dalam seluah aku, ujar aku tudah Julia. Emm. Anu ika kala kitai ninga seluah, seluah kitai, seluah laki tama ikan enda. Nya ke tabu nya kati ikan da tama da seluar tu da julis ketegal julis ka mandai tegal julis ka mandai kelalu angat iya manah iya deh manik terong panjai terjun ka dalam sungai terjun ka dalam sungai panai. Nan empu nama ken nama tudah nyadi ikan tama lang suba tudah julis aaa rami kitai nengah serita sambung kat sambung serita sida tu lebuh malam hari ba rumah panjai aya Thomas Dany julis enggau aya Thomas beserita teka. Ke lucu udah nyadi baka pagi tadi aye tu senanai kala kala menda orang sual ke tambah ikan lema tu ke nemu aye orang ke nyalai ikan ja ukai ikan ke tambah daun sual jadi madah kitai ke nyalai ikan kitai ngasuh nuan manei lalu tau rejun ke dalam sungai mencam ai aku siga manei lama tua empai manei burung panjai tadi tang aku enda nyangka ikan laut tama ke dalam serual ku. Ini ku lalu bala nanggu aya tu beseban ka pulai ke menu sengkang nya berengkah tu pagi pagi ila. Lamun dah lama ti iya pun inu orang ti ti kita seduai iya abis ti kita seduai iya enda abis minya lawa ku si udah lama datai ke pemenu semanggang ketegal orang nulung tuwa malam dua tingu malam tauka seminggu pemalam pemenu orang aya Aku enggau Julius begila ke pulai ke menua Semanggang. Udah lama kami dua pemalau ke orang panjai aya. Pemerun tu tu sut udah aya pemesai. Au dini, Julius, engka apai indai sut udah dek dek menung irau deh tu ketegal ba menua Semang menua Lembuan tu tu empai bisi line internet. Empai bisi line internet baka ke menua bukai. Alai meh sida deka pulihka menua semanga. Din, napi deka ngalu pesuduh iya bemalam empat rumah panjai di menua Iban tu? Terima kasih ayak lagu udah ngasuh kami bemalam empat rumah panjai ayak jaku. Empat rumah panjai empat bemalam empat rumah panjai ayak aku tudah Julius. Julius pan lalu beranang enggau dini nulung pedang kita. Laban ke terus jalai sida iya bansa ke pulai ke menu semangat sekali jurit siti bala siti kereta menung nitih ke sesuai iya ari bulai ari belakang kereta sida nama kita enda nitih tuwa ari belakang ai tadai jaku tulis dini ga tulis tulis tulis pun madah ga dini. Anang ngetu petisi jalai deh tu ti meda kereta sukup nyelai benung nitih kereta benung nitih kereta kitai terus ke pejalai aja ansih ke pulih ke benung semagang. Ngaba suai enda nemu enda nemu enda kereta tu udah miri benung ka pulih ke benung semagang mega sama sama enggau sida deh enda ingut julis iya ka bejaku ke diri pemau ba kereta enda. Kereta dini dibai ila tu baka. Pejalai arum tu baka digaga antu aja. Ngagai aku ke tusah bulih laki ke amai mai kereta laju-laju pejalai arum. Jam empat lemai dini udah udah datai ka menua semanggil. Pakai udah mai isik. Atai pemes maga akai mega meh isi tuha ku dini semua nya pun orang tu jalai tade ramih ngirup tuha ramih ngirup dulu tuha ini legi nuan ngajar aku pulai ke rumah panai ku iku tuda tulis meh dini au meh ngirup dulu meh tuha da tu legi aku ngajung nuan pulai ke rumah panai nuan jaku da dini. Apai Julius, Apai Julius, Nak, nama lama amai ke pulai ke menua? Apai Julius, Au meh nak, nak amai nuan ke pulai ke menua, aku ukai angai pulai ke menua laba kenda kaban aku abis mih nya lebuh kami mih duai ka meda menua lebuh antu. Amai ka ke menua tu. Amai menua lubok antu enda pemanah rampa menua chukup manah cipeda mensia mayuh ngaga enda meh kitak ka meh nyadi menung menung ka randau jalai lubok antu asai bisi air tu meh ngasoh kami duai bemalam ka rumah panjai tuda air tu meh sapai indai nya tulis baka nya meh iya kitak ka meh ke nyadi seduai ti meno dalam penusah ketegal kita kaban nuan abis minyak. Au enggai. Kita ke ambi duai. Lalu abis mih nya. Ba rantau ja alai ti menua lebuh antu. Au mih enggai. Ke ambi duai lalu abis mih nya. Ba rantau ja alai ti menua lebuh antu. Enti beken nya ngandai ngawa mih. Tu iya pagi ndai ke ngagai ngagai nuan Julius. Engka ti pun manah rampa menua ti menua lebuh antu diat. Rampa menua lebuh antu chukup manah. Ai nadai bisi kamih. Chukup chi ai chukup chiru nadai bisi kamih baka menua bukai pai. Asai asai aku baka ke ngai pulai ke menua baru ketegal aku manah ra ba menua leba ntu. Untung meh nuan neh ulih meda menua leba ntu. Iri ati indai nuan nuan nya. Ka pa nuan iri ati ngagai nuan ntu. Ila aku mai nuan meda menua leba ntu. saut jaku apai Julius ngagai inda Julius. Ti rumah apai inda dini, apai dini saut ngagai ti ne, apo po po lama meh nuan ke pulih ke rumah kini binua bejalai nuan tadi. Aku ngejah ke apai aku Julius pulih ke rumah ke indai. Ke dulu ke ke ke nama kami duai. neraka dudok ba belah kedai lalu ngirup dulu sepemua nya parak dudok jalai pub munyu kelalu mayuh meri lejong ngan kai kai nyamai jalai belubang agi kai nyamai ke mai kereta nya abis nya nama ke baka lu lama meh ke menua ru orang din anang inya meda ke apai apai bisi kaban ke menua lema tu ke kada tei seminggu pun bala peronda panggil orang Tau apai ukai nemu ba nama ke apai ukai nemu pa kita aku abis maya perantau pa tisi jalai ti nyema nandai ai Thomas ngasuh kami duai Julius enggau bala orang pan nya sida ai bah kati sida ku enda pulai ke rumah tau ke bedau pulai ke rumah ditu engka ku menung agi perantau jalai dia inu dini bas agi inu dini uji aku bas agi sekula ti beranau manah tau ke beraya. Nuan dini mende kian bau peluh sebab maja peran tau jalai nuan udah bau peluh tadi. Miri menu bejalai enggau tunggal laki iya ke diau ka mene Johor Bahru ke nama Albert. Dini ne sengaja tepeda Miri menu bejalai enggau siko laki bukai anjung mih ati tudah dini tauka baru ka lalu betunok enggau Miri tang nadai menda iya diatu. Ai, nama enda baka dini ja meng enti peda ito tuo au ubat nya ku Mary enggai ubat. Aku ke mansang engken ke betemu kaban aku dini. Ko dini, ko dini nganti aku dulu. Nama ku beh nuan nitih aku Mary. Pa nuan ninga ke pangan laki nuan nganti pa kereta din. Kidi diri aja din din. Suba nuan pun madah ka aku enda sebaka pinu bukai. Suah ke mele pangan ake sida empu. Tu nama diatu sipak lagi nyin meneng enti pekerja din aaa sipak laki nyin meneng enti pekerja din ok aku nemu mega serita diatu mung diri anak pasu sereka diatu sereka ja sereka jaku enggau aku nemu nuan diatu aku ke pulih ke rumah aja aku ngai tusau runding diatu ngambi aku ulih besabar aja siti kereta Sida kereta menu laju ti bai siko laki enda dikelala orang magang teka cermin kereta kelalu chelo. Enda sengaja ngelanggar tudah miri menung diri patengah karai. Kereta ngelanggar tudah miri nya ceh nama kereta nya Honda. Nombor kereta nya dua satu satu empat dua satu satu empat. Kereta ngelanggar tudah miri. Aku ngulang bala number. Kereta ke jenama Honda. Ngelanga tu dah miri. Dua satu satu empat. Dua satu satu empat. Nak meh nombor kereta ke udah ngelanga tu dah miri. Menung diri petengah jalai. Tegal. Miri pan udah. Dia nyu ngengai sepital semangga. Miri bisi dua serap ungkup dini. Ketegal keran deka ngambil dini. Nani pangalaki. Nani pangalaki. Tutur enda dog nulung mega siko laki ke nama Danny. Aku mih Danny tutur enda dog. Tu bisi surat uko nuan Danny surat ai siapa tok enda tok. Jaku dalam surat ti tulis uko Danny. Aku nemu nuan ringat tega aku begulai enggau laki ukai. Nuan ke nemu siapa laki nya iap tunggal aku laki ke laki aku ke diau tunggal laki aku ke diau ba johor baru ngelamak tu enda ulih pulih ke menua sarawak kelalu mayuh pah kawa ti gaga idea ba dia nama maya albert nemu nuan dini aku bisi nitih aku kata nuan ngagai menua leba tu deh tu nuan mene ngiga orang ke nyadi pemeri mata ngagai aya thomas ngagai anak aya thomas Aku sangup nyadi pemeri mata ungkup anak iya tu mesti mih. Enda mih. Ukur enda tu bisi kaban indu aku ka nyadi pemeri mata ngagai anak iya tu meh. Aku ulih ngambi mata anak me mata Miri tang kami hospital tu enda ulih ngadu mata ku anak iya tu meh. Lagi ke manah. ngagai kaban aku ke doktor ne mai anak iya Thomas, ai Thomas ngebuan ini ngagai Hospital Besai Kuala Lumpur diak. Anak ai Thomas lalu dibai tama ngagai bilik ICU. Udah sepuluh jam ba bilik ICU. Irau meh aya deh tau dini. Udah udah lama meh ba bilik ICU nya. Bini iya lalu bejaku ke ti ke anak. anak tua PBICO nya besabar aja meh aya ibu Doktor Ricky. Aya ibu Sudoi ti ulih tama ke dalam wad nya ditu. Terima kasih Doktor apai indai. Apai indai mata ku mata ku ulih ulih menda baru ditu. Mata ku ulih menda baru. Baka pengelama tu aku enda ulih meda dibai ari anda agi mit suba. Mina ari tu meh aku bujang. Nini sesama aya indu anak aya Thomas ke indu agi mit ne asai gaga lalu ulih meda baru baka selamat tu anak aya Thomas ke nama Christina. Ku manah crita tu bisi pengajaran ne mung seh crita sinu bisi nilai nilai moral bisi ditaip iya. kita ulih komen diak manah kita tau manah ke enda aku da peda neg kita aku ke mega manah ke kita tu ari diatu kita ti gaga ku kali tu bisi bisi isu nilai moral bisi mayuh ke mayuh pengajaran bisi pengajaran anang bala ke orang bukai. Nya ti amai meh karan ke siko laki ne madeh ke amai peterus tren mungkin ne. Cerita ti gaga aku pengeri eno aku suah ti bela taja pan ati udah teleh tiga hari aku pu ikem sekole. Anang ingat komen like subscribe channel itu iban pengelesong meh meh. Bye bye selamat betemu baru bala ko ke bukai.